Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang' kuom yie mondo bende ukete kaendi e chenro mar bende go mbaka go ganda luo ka nyikwa Ramogi Ajwang' wan kaendi kod Odiwo Sai Jaobwanda. Chal nade? Akweba.
Erokamano kuom molo e J Media kaendi. Ya ling mos. Osekawo kinde nyaka ne wago mbaka kodi kaka e J Media. Yes, ang'e ni kawuono ichak imanya kendo idwa ni jogo goya kendo kosi. Ah, jogo ok nya goyi bwana. Eh.
Jofwambo umanyowa mondo waba wach. Ah, ok wamanyi mondo waba wach. Mondo wach adier mantie. Eh, wabro wache.
Kabisa. Eh, to ngima teri nade? An makare, an makare. Nairobi tek?
To wang'iyo kode, otek pile, otek pile. Nairobi tek tung'iyo kode. Wang'iyo kode ba.
Eh, ngima ni mar usani teri nade? Mm, usani wadhiro ndalo moko bende nyaka ilal imany pesa ifix ngimani eh? yeah. Koro ngiso ni ilal e wang' jopiny nikech nitie simu moko mane obiro no diwo lal kanyo diwos ja obwanda zolal kanyo. Antie to miyuda ni.
Asante sana kanyo nyikoro moko jong. Koro wambo kaka ni go diwo ja obwanda diwo eh, safar mari mar bende donje mbui ka indi ochalo nade ka bende oganda moko ong'eyo ni onena nena kae to ong'eyo ni kare ka okang' mane wadonje mbui ka indi. Ah, okawa ndalo mang'eny. An usani nachako chon, emomiyo bende aonge pupa, aonge gik mang'eny. Adhi mana mos. Usani en gima itero mos, eh? Sana e gima itero mos. Idhadhi ndalo moko bende ilal, iyweyo, iparo pachi, ichak iduogo. To kong'iso ni idhi chuth. Higni adi nyaka inonyo sani ka in divorce? Ah, en higni mang'eny. Sana odhi auchiel bwana. Nyaka inonyo sani ka in.
Yeah. Scandal mami no jigi osema kiching Rachel. Machalo kaka.
Mago mako ji TikTok kae ni mara o oh, mama mos mara kiti kamoro chulo ni ot. Ah, mago ya wuoyi malezi kama Mr. Gede gini.
Ama wilo mwenye Mr. Gede kama Mr. Gede timamo. Dongere wana yule TikTok kama on discuss. Macha eh. ngokuwa. Ni nyocha oorne pesa moro. Omuonyo omenda moro ma kore lach. Bwana chuo bed goruma. Mon maluoko sande e pinje mag Warabugi, bwana ji owe chamo pesa gi adieri ma Nyasaye. Ka Mr. Gede ng'ama duong' ma wiye duong' mo miluongo ni Mr. Thanyo nyalo chamo pesa nyako moro maluoko sande ne Warabu malo kuchocho ya. Ok en gima ber. En- en- en- En gima ikwedo okang' mamalo. Ah, kwedo kang' malo yawuoti matek. Gimoro ma eh, chuo luo tindo keto ni saa ang'wen okinyi. Bwana ni yudo ng'ama wuoyi maduong' ajwang' en gima lit ka ng'ama wuoyi maduong' bende obedo e TikTok. Ni en be en guest to discuss chuo wetene e TikTok gi mon. Ai bwana wadhi marach. Wach malich miwuoro. Ah, wadhi ma Pascal sungu gini koro nyaka lok pachgi. ok ni wagoye ok nadwaro mileage gi Pascal Sungu an ji nong'eya kapok Pascal Sungu biro Mr. Kede ji no ji nyocha kong'eyo nyoro nyoro ka odi osebedo e game ndalo mang'eny Kede ok nyocha ochako mana go inda kowang'o redio ka onge ng'ama wang' ne redio to moko nying inda ok emomiya mileage matin tinde ko post likes ang'wen eminene TikTok koro gibed mos ok ni koseyudo mileage mo matin to koro okonogo mon modak e, e pinje mag warabu gi bwana kede nyocha timo gimarach sana Mara ka omenda kowo kuom nyadendi moro. Eh, iluonge ni Lady V koso iluonge ni ng'a? Aneno ka Lady V ywak marach ni nooro ne Mr. Kede siling alufu prang'wen. Alafu mia ariyo gi piero abich.
Mano mokwongo ooro ne 40, koro koriwgi to biro 250. Yawa kata Nyiri bende otiye gi wigi. Ng'ato kaka Mese Takede. Ioro ne siling alufu mia ariyo gi prabich. Odwa timo ang'o? Gi date. Mon gi bende okoso joma gi date. Ng'ato kaka Kede mana fundi redio ma wang'a wang'a redio. E korido moro mutito wandei. Alufu mia ariyo gi prabich odwa timo nade? Nango medo ko stock to wango elie to dhi mbele.
Odwa medo go wagzo. macha ng'ama olusi direction ma dine owe kuoyo kuom omenda onge ng'ama dong'eyo ni ng'ato nitie ni misita kede hmm. ing'e ni gima rach ni kede wuoyo kuom omenda bwana inda riembo Mercedes GL inda ng'ane Mr. Kede ng'ado ndara ka mwanda pile pile mtito wandei mane gwe kata gi gari to luongo nyinge inda to riemba piko Totar! pile ka pile to wuoyo kuom inda. Mano describe Mr. Kenya.
To kata madondo ma ji ng'ado 30 bobe kibanda ni. Chwere luya. to wuoyo kuom inda ng'ama riembo ji hel. To chamo hamburger, hot dog, to dak maber to nigi dhako. Odio inda no chuli madi wuoyo kuom Mr. Chula.
Tap temo koni ni inda gi kede. Gin ng'e ni inda. Koro wapim kong'o in uh, eh, Mr. Kede mano konyagi inda matel yawabeade mesa achiel ya ok radi ng'ama oloyi oloyi baba oloyi koro Mr. Kede obed mos oket maino mare wang'o redio mano e gima bro konye to obiro e social media gi pupa content gi ni ka kede onge go en ni kok owuoyo kuom minda kata jakadala to onge content. To dongo swag moro.
Eh, godongo swag moro to onge content. Koro gino odhi oaipe malo. Koro mon maluoko eh, sande e pinje mag Warabu gi bende gimbe gitema wigi ng'ich ka pi da pi. Ng'ato kaka kede timo 250 nade. Ng'ama pok nomulo kata 100k ma mare. Odhi nyiewo ka pi. Ochago ngwari. But mano e gima onyalo timo content creation to ingo kede adieri. To kiwuona wuondi dhi handle mare mar TikTok. Ko post kawuono bwana likes adek, ang'wen, comment ariyo nikech nobiro gi yanyo ji oyanyo inda oyanyo jakadala kok owuoyo kuom opija to likes onge. Koro kotemo koro ni awe ywara gi joka koro atim gira onge. Yes, wan kwaling' waling'. Kwa create content to dhi dhiga. Koro sani osetieko dweche mang'eny kapok abiro TikTok but I'm around. Ama kata in ing'e ni I'm around.
Nyidendi ma oro pesa gi. Inyalo wacho ne gang'o ma keto seche moko jomoko dak Kenya kaendi moloro jothumbe. Ojo ne gihero jothumbe mokalo nikech jothumbe gi eki seche moko miyo gi e, kanyo endi mileage weche go eki mag luongo nying gi e, thumbe ma igolo kanyo endi e piny luo. Adieri makende en ni jathum ok bi wachie ok bi weyo chiege ma gidakgo. An ok adwa wuondo nyirigi. Kon gi ur adieri. Jathum ok nyal we chiege ma gidakgo ni nodwa kawo nyar TikTok moro ma dhiga live. Mano gima ok nyalre. In ibiro chami ka snack tiboli to chiege to mache breakfast gi sapane mochamo to gidi gidina in in snack ikalo kodi e wang'o nyango kae to oseweyi Iweyi. iywei koro mond tiktok kidwaro jathum Jathum kadho kodi kasenaki nowere kodi. Nowere. Yes. Koro to be onge jowangla mosedet nyako ma onge pesa. Kionge pesa jathum bro go rubber stamp to were kodi kata simo kobi kojoni. Unless ni nigi pesa minyalo sponsor shows. Mano jathum bro bedo kodi. Adieri makende. Kionge go ling mos. Rego Go rubber stamp to we ange yuagiri e TikTok godhiambo. Wabro like. Wabro like ywakni. Yes. To jothumbe bende oluor mondegi. Giwe chodo nyi TikTok moko ma nyiri moko mo lose direction. Nyiri go tindi luongo na bed na de piny orumo. Abed na de piny orumo. Abed na de piny orumo type of girls. Gi date nyiri ma decent. Iwinjo? Yeah. nitiere nyiri mok dwa kata nong'e ngimagi e social media mane monego jathum otimre nade odhiye iwinjo gima ji okia chini ya maji mok ni kiny ichak iduogi njawo nyingi kende tiktok tidwa ni wabwa mieli ni gocho ok wabi mieli nikech kwawinjo kaka iri ji diskasi wadhi mielo upcoming moro yes uh, teko mar mudho iwacho ni nie tiktok kaendi mara sindi nonyiewo gari gi pesa moko mochoko kuom oganda go eki madhi live kama endi nyalo wacho ang'o kaka odiwo jaobwana teko mag mudho uh, awinjo ni ji dhi ka juoge Ok apar maka mana beggars to gimedo views. Ok eh, ajuoga moro ok inyal attract go viewers ni bed gi nyota. Mago miriambo. Dhano tiyo atiya matek. Kiamua kwa ji TikTok kwa kwa ji to we wuondo ji ni dhi ajuoga ni mondo i maintain go ni bed relevance. Onge en en ana begging to tap tap tap tap tioro ni onge nyota moro kacha. Eh, jiwe wuondre. Koro jiwe wuondre. Ah, jiwe wuondre. Onge joga moro minyalo dhi mangi keta yawo go live. Nabiro wuochi. Ne dhi. Mondo ami ami- ami gift. Ah, mano ok nyalre.
Ng'ata ng'ata ni isebedo persistent beggar, koro nyaka ibeg kidhiga. Eh.
To King moidho ndege. en begging pro max.
Eh, watu ja wakaenda ajawa ajawa upolo watu mimi macho kama edi uru wondo jajawa ke polo wa mi for example ntiere jathum miluongo ni anyway en inda ang'o miyo inda seche moko werga mokawo initiative molem mogo chonge piny molem jathum moro akia ni luonge ni ng'a an akia akia ni thumbe mosewero Nyocha wuok kane ndalo moko kane Nyasaye onge. Bwana in inyalo iyie ni Nyasaye onge. Nyasaye nitie. Nyasaye nitie donge. Kendo timo gik madongo dine ok Nyasaye. Kora onge. Di koro kina jwang' juni. To jathum moro ma Nyasaye nyocha ogwedho Nyasaye moyanyo no gwedhe gi kode moko adek. Monyalo wilo kogocho Turkish, Las Vegas. Hmm? eh, Chivas to gite giyudore Kagundo Road. Onyalo wilo kaka inyo dhi e show moro after mabeno ong'ado mana bath ndara gi kocha. Nyalo bukore ni Nyasaye onge.
Mano wach malich ahinya. Wich no nyathum nyalo wacho ni Nyasaye onge. Bana jothumbe matinde gi akia gima timogi bana. Nyasaye kosegwedhe mathin. Ng'ene kwachako gi Odos, eh, iluongo ni ng'a Aboy landlord gi Numa basement Jogo gin joma no struggle. Sogo winyo. E to jok matindo biro biro e era mar wamama gi ni isegolo thum moro achiel. Imieli matin wamieli e TikTok. Iseyudo piano moro ni koro in gi kiburi. To pok igik inyalo yanyo nyaka Nyasaye. Bwana jothumbe gi ofuo kabisa. Wach malich. Jothumbe mo- ma- ma- machon ka. Bwana joka no struggle. Joka no struggle. Kikawo kata inda, odongo, musa, jogo no struggle. Sani to giyude mayom, emomiyo gicha nyaka Nyasaye. Mm. To jathum, gima adwa kuonga koni ni, jathum ok onego bed ni dhi live e TikTok. Idwa maintain, idwa konowa ni in jathum nade, in a star. Onego bed ni waneni kwa biro e shoni, wachulo mondo wane, waneni. To akia ni jothumbe matinde gi, nitiere jothumbe ma ok dhi live, ing'egi, the big five, Odongo ok dhi live, Inda ok dhi live, Jakadala ok inyal yudo live. Inda dhi live e Facebook but page kogocho. Mano gima medo quality. To jothumbe matinde ma, bwana gibedo nyaka gi ji e TikTok live yawa. En ang'o? En chandruok mane mogore kuom jothumbe mag wangla matindo? Dwaro fans. Eh, fans gin go already. En thagruok mane mamiyo jo wangla nyalo dhi live? Jathum ma ji oluoro nyalo dhi live gi ji. Odhi perform.
Ing'e ni in a star. Ok onego bed ni ji neni anena ga sa te. Nyaki akia ni samoro en lack of education. Art mondo mi produce quality nyaki ipuonjri create what is called Scarcity. Nyaka ibed scarce in nature. Donge isomo gigi? Nyaka ibed scarce. Ibed ng'at ma ok nere. Ok ni ka ng'ato dwa wuo kodi to ng'e ni ang' noyudi mayom e e TikTok live. Tin jathum insta. Kidhi gocho ka Gundo Road to saa ariyo otieno wan kodi e live. Be nitiere haja bi amieli? Donge wasewuoyo? Waseneno. Onge haja.
Koro jathum kodwa ginene, kodwa bedo ng'ama star to oko- oketo quality e gimotimo e thumbene. Ok onego bed ni obiro live. Koro meno biro live. Obiro timo ang'o live? Samoro odwaro ni mondo oyud fans mileage moko. Oyudo kure?
In gi joma wacho yudo ka 100 to joma mieli kata 500 ere kuma ji ng'enye?
Jo 500. Jo 500. Ko jathum ok onego bir bed ni biro live sana sana e TikTok. Ni embo kete malo kuno ni koro discuss nogo gi ji mbaka owacho ang'o? In star. Nyasaye omiyi talent niya ji ka dwa neni to chuli. Inda ka gocho Benelix, don't you in big numbers? Nikech en gaska. Inene me interview, inene mana ko otimo gigene. Facebook page ogocho, seche go gocho live live. Ok ni ene otanda to dhi kodu live. Onge pogruok e kinda gi gi ja Ohangla. In fact, I'm a star more than Ohangla moko madongo go. Diwo chuli mondo ibi soko jo wang'wa. Ok no chula, I'm star moingo jathum mar Ohangla madhi live gi ordinary girls mo lose direction. Maga jothum ema iyudo ni otimo video. Jathum otimo video. In fact gima adwa kono jathum mago angla. Ipana ang'o miyo inda jakadala gi odongo gini. Iyudo views a million views mayot. Gitiyo gi vixen mopondo. Nyiri moko ma gigolo kuond moko ma ji okia. Tidwa kawo no vixen momadho go keg Kagundo Road nie video vixen mari. Do you expect me to view bana? We uru wuondo jogi. Ma koro personal.
Ikawo vixen moro mamadho keg Kagundo Road. E ba moko mopangore Charina kaegi. Nidwa ni aview gino. Ma mi watch time miyud pesa. Ng'ane video vixen maber. Video vixen kure? Bwana nitiere gimilo gima temo koni ni scarcity. Many ng'at Inataka wero nyajaduong'.
Ni neno ng'ama ing'eyo kanyo manyako. Ni ne- Onge. Nok ing'eyo.
Weri gi nyiri moko molus direction mamiela jawa pile kagi. Ni ema dwa bedo ni vixen e video. Video no bro chama alufu apar gabiriyo views kata ilewo go to ji ochako golo thum. The people will not wait. Kata gitim nang'o diwa?
Gikawo vixen.
Bana be jonge gima iluongo ni vixen. Vixen ok ndukruok ma nyiwangla ndukorego e kona. E, ng'ato oseyudo bed sita moro miel e tie e tie chone kama otede cha. Ni, ni koro en jawangla. Maka onge, maka ok vixen. Maka prostitution in hidden way. Iwinjo? Bana binge ng'ama iluongo ni vixen. A video vixen. Kwanda hii huyo kai wi video vixen. Video. Binge ngami luongo ni video wakana iPhone mondi.
Kanana iPhone. Ngeni wacho mosalo so mudho gi iPhone. Koro being a video vixen be ji ong'e gima iluongo ni vixen. Lernegi. Vixen tiende niya kaka ji ng'iyi inyalo sell. Ka in video vixen to kawuono imiele Gesa, kiny imiele Benelix, Orucha imiel eh, Las Vegas in Vixen. Vixen ok dhiga e club moro amora. Vixen igone simu ni bwana wan gi deal. A shoot video. Kwa shoot mwatieko idwaro pesa di. A Vixen bro koni a ah, kwa shoot adwa 50,000. Nyiri moko ma nigi kech ma odak e bed sita gi single room Kagundo Road kagi. Gimomiyo gipong'o video mag joangla. They are cheap to get. Itime kala nono.
Siling aluf ariyo.
Samoro bende ing'iewo ne kirom to en vixen nie video nyaka rum. Ok emomiyo joangla duto kelo nyiri mamielo mamielo e TikTok. Donge donge chuli odiwo mondo ibi keth joangla. Ah no no. An akoni fact. Check big five. Bisepenjori ah, why and how do they get views? Ang'o omiyo giyudo views? To ang'o omiyo gin relevant? Nikech gik ma giwero gi unique gi joma participate e videos maggi unique pok nonengi. An kaka Odiwo ok anyal cheko nyar wangla ma wamielogo thum pile pile ni ni e video vixen ni tidwa ni a view ma comment. Chieth guok, mago gik mok anyal comment. Nyako mang'ega nyaka ni kosemer to madho panty removers. Idwa ni a comment ni, ni, ni video no kali. Gino ok kali. Ka video kali chakore gi ng'amo participate, ng'amo shute gi, gi kaka jathum otimo. Iwinjo? Koro jathum kadwa hit, many vixen ma oko. many kata vixen mok winj dholuo kata obed nyar okuyu moro to eh, onyoka en gima, gima fine wine we kelonwa nyiri ma krom oseketho chunygi motuch otuch otuch ni e video vixen mari ok wabi viu bwana ok wabi viu
awinjo kane karamoka jwang' gikel video vixen moseneno kanyo endi nyikwaramoka jwang' kaendi kendo bende kaka waparo ni eh, maendi en mana ng'isi gino ni madhi mbele kata gi okwako ng'ato to wakelo mana mondo ing'e gimoro mbe ni itimo sama owinjore eh, odiwo eh, ang'o ma in go ne bende upcoming so bende samoro osegolo tho machielo hit to weno osemeken upcoming bana gitem wer joka pok ower Eh, iluongo ni ng'a? Wawacha wacha, waua ua. Ing'eni wapuonjore kaka onagi. Papati. A nyaka nochak wer, wende gi, gi koko mosegoyo te nyaka nodonje thum. Anyalo wacho niya, thum mosewero momora. Ing'eni credit wami ng'ato kapod ongima. En wer manower achien mar Verani. Kuom mano nate asungi mokwongo nyamse mano kende. Otherwise Mopao obro bet maber owe koko mang'eny. He is talented omany kako package owe fight gi the big uh, the big artist oji package olos ground we will support otherwise odhi ma fine eh, to jomodong' gidhi maber gidhi maber. Aroji, mano mtoto wa nyumbani. Nyathino ji tuma en mania wabro manyo ne bed sita moro ka gundo road kae mondo embo obi ogoche chuny boma ka owewe ne ji chamo chuny buore kae to eto nogocho rangue kuchocho hapana nyaka koro bi e chuny boma ka mondo compete eh, nikech gimomiyo thumbene ok dhi masain Kidware Egesa oonge, kidware Las Vegas oonge, idware Benelux oonge nikech oyudore mana e gweng' kucho. But kobiro to onyalo compete gi the big five. That boy is talented and fine. Dong ninene ka nwadhi onagi show kaka no pull crowd. Boy no fine. Yeah. Koro exposure mana matin Aroji chogo ni top. Ji mang'eny ni jikon sani gitedo wende mopogore opogore. Mang'ang'a wacho ang'o kaka osiep mang'ang'a? E, inyalo inyalo miye ote mane? Gicha pek, pok awinjogi but eh, opek. Nokona ni thum nitie jikon. Simba pod okalo bwogo. Onge ng'ama nyalo bwoge abwoga kama but okalo bwogo. Eh, Koro gimoro gimoro biro. Mm, kata Thwango be naneno kochapo piny anyway, wamiye credit. Otemo, oyiengo big five. Ng'e niya, ok, eh, ok ni aloyi, but being nanyalo buogi matin ni amba exist en gima muhimu e industry. Koro Thwango temo buogogi matin ni bwana ambe antie. Mm. Dong ijo ka thumbe go chapo mta. Gichapo mta, gichapo mta. Gin sa. En sad story.
en sad story anko. Nyoro na nindo nyaka kech.
Erokamano ahinya kanyo endi nye oganda weke mine neno tipo ni endi kuom bende yie mondo okete kaede ma odiwo jabwanda man kodi na jwanga juni watiko ka ichendo diwo eh, mondo bende wa kawo thulo machielo ibichaki duke konwa mbaka oyudore ka piny olelo nyalo ka ka bende taya chero wangwa Eh, inyalo nyiso fans magi ang'o chilo mugi kawa tieko chino ni ende kaka odiwo ja obwanda. Fans maga nyalo kono gi ninyi nyocha lal but ok na kalal nitie projects matimo yera ng'ama very busy atimo ga 1 2 3 ok ni nyaka inena tiktok pile ng'ama very busy ino kitap ga yeah ok atap ga koro kok atap to nyaka many gima mani gima gine yeah maneuver go around but antie uh, luo clips are coming Eh, tich koka biro. I'm around now. Nyocha onge TikTok but kora adhi duogo fully fully tich ber. Eh, gima rach wakwero, gima ber credit wachiwo. Handles mangi kanyo kochakore TikTok, Facebook, YouTube eh, chal nade iluongi ni ng'awa? Dongo diwo mana kaka sikuma kama ni type diwo to bira bira ti subscribe ti follow. Moko ne jaro na lot bo. Eh, alot bo. Gino no kuong weri go ba. Gine madam no umore go. Yes.
Ara kama ni nyi karama ka jang mani mo kelwa gi koma chendo masani endi mano kelli ko dan juang junior. Lendo mari ma pere pinyi luo. Jomoko lendo to mako ni bangate ka bende ka ndi mi bende unjo icho ki manyien e yono endi madimba sama gitimore kuonde ma gitimore ke goyo mbaka go ganda go ikimani gi chia malichi miworo. Ka kamano Oriti Masani, oromo channel machielo kendo ne channel machal kod maendi.